Et gëtt nämlech gutt Nouvelle fir d'Frënn vum Wanderen. An den dräi leschte Joren do goufen am Kader vum LEADER-Projet Qualitéitswanderregioun Éislek déi ganz Wanderweeër am Norde vum Land komplett nei organiséiert an duerfir ginn och elo zur Zäit hei zu Dikrech d'Wanderweeër komplett nei beschëldert. Méindeg 8 Mäerz 2021 am Naturentdeckungspark A Bedingen bei den Dikrecher Iselen. E Potto soll ageklappt ginn, awer net iergendeen. Hei elo soll de Kräizpunkt vun zwee Wanderweeër markéiert ginn. Am Ganze wäerte bis de Summer eng 370 Deppail mat dobäi 1700 Weeweiser an der ganzer Regioun gesat ginn. Den ORT Éislek huet sech nämlech zum Zil gemaach, de Norde vu Lëtzebuerg zur éischter Qualitéitswanderregioun an Europa ze maachen an domat déi ganz Éislek-Regioun besser no baussen ze vermaarten. Duerfir hunn d'Weeër fir d'éischt emol missen nei definéiert ginn. Ech denken, dass de Portfolio fir Dikrech, wat d'Wanderweeër ugeet, méi kohärent ginn ass. Dat heescht, et ass fir jiddwereen eppes derbei. Mir hunn ee ganz grousse Wanderwee, deen ëm déi fënnef Gemenge vun der Nordstad leeft, de Sentier Adrien-Ries. Mir hu behalen een Orthopedester, mir hu méi kleng Wanderweeër, mir hunn och fir en hallwen Dag oder fir een Dag. Dat heescht, mir hu gekuckt, dass déi Offer, déi do ass, dass do fir jiddwereen eppes derbei ass. Eng Qualitéitswanderregioun, dat ass e grousst Verspriechen. Datt d'Weeër gréisstendeels net iwwer Asphalt lafen an och u kulturell wichteg Punkten ugebonne sinn zum Beispill. Fir och jidderee matzehuelen an dësem Projet huet dat Ganzt missen an enker Kollaboratioun tëscht de 24 betraffene Gemengen, de Syndicat d'Initiative, den Naturparken an der Natur an Ëmweltverwaltung geschéien. E richtegen Defi also fir den ORT Éislek.

Och den Dikrecher Wanderveräin iwwer Bierg an Dall freet sech iwwer déi nei Vermaartung vum Éislek. Si, déi sech iwwerall am Éislek auskennen an all 14 Deeg an der Regioun ee Wee zu Fouss maachen, wollten sech déi nei Entwécklung um Terrain duerfir haut emol um Éislekpad laanscht dem Däiwelselter ukucken. Well eng gutt Beschëlderung wier den hallwe Wee. Virun allem awer freet d'Membere vum Club, datt hir schéi Wanderregioun elo och fir anerer soll méi attraktiv gemaach ginn. Ma dat wier eng gutt Saach. Et huet ee jo elo an der Pandemie gesinn, wéivill Lett déi Auto pédestre maachen, am ganze Land iwwregens, mee am Norden. Ech hunn op Facebook gesinn déi wonnerschéinste Fotoe vun deenen. deene Weeër. Also et ass wierklech ganz interessant, he, wat mir schéin Plazen hei am Land hunn an och am Norden. Den Norden ass ganz interessant. Dat Ganzt wäert awer och eng digital Dimensioun kréien. Nieft 10 neie Wanderkaarten, kreative Broschüren an engem Bichelche mat de schéinste Weeër soll d'Rout och iwwer d'Éislek-App kënne geplangt ginn. Doriwwer eraus sollen Notzer an ORTe sech an Zukunft iwwer dee Wee och géigesäiteg Problemer op de Wanderroute matdeelen Hei kënnen awer och zum Beispill Fotoe gedeelt ginn. Soubal d'Weeër fäerdeg gezeechent sinn, sollen dobäi och d'Gastronomie an d'Hoteller mat an de Projet agebonne ginn. Wat där méi bedeelegt sinn, wat d'Regioun méi attraktiv fir Wandertouriste gëtt. Duerfir mussen awer och si gewësse Kritären erfëllen. Man muss die Kleidung nach der Wanderung trocknen können, es muss einen Platz für die Schuhe geben, man muss am Morgen einen. Lunchpaket zur Verfügung gestellt bekommen und solche Dinge, die eben Wanderer schätzen, wenn sie in eine Region kommen, um dort zu wandern. Den Aktivtourismus ass um Kommen, ass nach méi um Komme wéi jee virdrun, och duerch Corona. An ech mengen, mir mussen einfach elo eis Wanderweeër op ee Level hiewen, deen 2021 entsprécht an deem och esou attraktiv am Ausland gesinn an och mir gi och dofir gären an op verschidde Plazen an d'Ausland wanderen, well eben eng gutt Infrastruktur do ass, awer och well ee gudde Service do ass, ob dat an engem Betrib ass, an engem Hotel, wou een d'Informatioune ganz liicht zougänglech gemat kritt. Dat heescht, mir probéieren déi ganz Gamm ofzedecken, vu Wanderen bis och. nom Wanderen. Bis de Summer schonn hofft een déi ganz Weeër fäerdeg beschëldert ze hunn. A bis dohin dann dierft Dikrech och nach eng weider Attraktioun kréien. De Syndicat d'Initiative vun Dikrech plangt nämlech en Donkey Challenge, wou déi Dikrecher Geschicht op eng spilleresch Manéier beim Wandere kann entdeckt ginn. Och dat wäert dann op der Éislek App erëmzefanne sinn. Jo, elo wou d'Deeg natierlech erëm méi laang ginn, kann een wonnerbar Spadséiergäng hei zu Dikrech iwwert d'Koppe maachen, wou een deelweis och wierklech herrlech, herrlech Vue'en erof huet. An mat dem bessere Wieder, do klëmmt dann och erëm d'Moral an d'Hoffnung, dat et esou lues Besserung a Saachen Corona gëtt. Natierlech och well elo vun Dag zu Dag ëmmer méi Leit geimpft ginn, an fir dat och wierklech esou vill wéi méiglech Leit vun där Méiglechkeet profitéiere kënnen, huet de Schäfferot vun Dikrech sech eppes ganz Besonnesches afale gelooss. Vun Enn Februar u kënnen d'Leit am Raum Dikrech am Centre de Vaccination zu Ettelbréck géint de Covid 19 Virus geimpft ginn. No de Bewunner a Mataarbechter aus den Alters a Pfleegeheemer an de Professionellen aus der Santé waren an der Phas zwee hei mol fir d'éischt déi iwwer 75 järeg opgeruff. De Schäfferot vun Dikrech huet duerfir decidéiert, hire Leit aus der Gemeng zwee Aller-Retour-Bonge mam Taxi bis op Ettelbréck zur Verfügung ze stellen. Dat sinn iwwer 75 järeg an dat sinn och well eeler Persounen. A fir deenen de Choix ze loossen, fir kënnen op eng anstänneg Aart a Weis heihinner ze kommen, hu mer eis duerfir decidéiert, fir en Taxi-Service anzestellen, wou mir dann och d'Fraisen iwwerhollen. An ech menge méi sécher kann een d'Lett net heihinner bréngen, wéi wann se elo misste mat hirem eegenen Auto oder mam Bus hei kommen. Dat ass och guer net esou evident, virun allem wann een an engem gewëssen Alter ass. Et ass jo de Moment fir déi iwwer 75 Järeg. Et si ronn 700 Leit ugeschriwwe ginn, wou d'Invitatioune erausgaange sinn. A mir schätzen, datt mer ongeféier 10 bis 20 Prozent vun deene 700, déi vun deem Service hei wäerte Gebrauch maachen. An de Service ass déi éischt Woch schonn direkt gutt ukomm. Och den Här Steffen hei huet vun der Offer Gebrauch gemaach, fir sech mam Taxi hin an hier féieren ze loossen. Hien, deen net nëmmen am Alter ass, mee doriwwer eraus och nach Dialysepatient, huet net laang gezéckt a gouf dann och vum Patron vun Taxi Lopez perséinlech doheem ofgeholl. Ech fannen dat wonnerbar, dat ass ganz gutt, datt se dat maachen, fir eeler Leit, wéi ech zum Beispill. Natierlech wier den Här Steffen och mam ëffentlechen Transport op Ettelbréck komm, an dach ass den Taxi e ganz bequeme Wee, fir sech nieft dem Stress vun enger Impfung net och nach mussen em de Wee dohin an zréck ze këmmeren. Einfach uruffe geet duer. Dem Schäfrot vun Dikrech ass dat wichteg, fir elo, awer och fir déi nächst Etappen. Mir kucke elo, wéi vill Leit dat iwwerhaapt dat an Asproch huelen. Momentan huele vill Leit et an Asproch, an da wäerte mer dat natierlech och kënnen ausweiden herno bei der zweeter Phas fir Leit, déi vu vulnerabel sinn, oder fir Leit, déi zum Beispill 70 plus sinn. Dat wäerte mer déi Offerte och weidermaachen. Bei den Jonken ass et normalerweis am Prinzip net, déi hunn éischter Accès zu den ëffentlechen Transport oder fir heihinner ze kommen ass dat fir déi méi einfach. Fir Leit déi ganz alleng sënn oder déi vläicht een Handicap hunn, do ass dat scho méi schwéier. Mee och wann do ee Besoin wier, datt aus iergend enger Ursaach een net an den Impfzenter kéim, si mir natierlech als Gemeng do bereet och do Ausnahmen ze maachen, fir datt déi Leit heihinner kommen. Dat schéngt evident ze sënn, well dat Wichtegst ass, datt d'Leit geimpft ginn. Fir den Här Steffen ass et elo fir haut emol gedoen. Nach waart eng zweet Impfung op hien an dann brauch den Här vun Dikrech sech op d'mannst emol keng Suerge méi ëm deen neie Virus ze man. Jo, iwwerdeems déi eng scho geimpft sinn, leiden déi aner nach ëmmer ënnert de wirtschaftleche Konsequenze vu Corona. Och hei zu Dikrech probéieren d'Restaurateuren zur Zäit, sech mat alle Moyen iwwer Waasser ze halen. Mir hu bei hinnen de Bols gefillt, fir et hinnen dobäi sou geet. Zënter e puer Méint schonn bitt sech an de Restauranten zu Dikrech En éischter trist Bild, an dat an enger Stad wou ee gewinnt ass, dass d'Leit iwwerall geselleg beienee sëtzen. Och am Restaurant beim Sinda a Joao op der Esplanade. Maueren emmer däischter, d'Luuten aus, Rideau erof, Terrass hei bannen. Jo, et ass d'Situatioun säit engem Joer. An voilà, d'Clienten déi kommen ëmmer all Dag eran, si soen, oh, wéini kënne mer erëm bei d'Sinda iesse kommen? An voilà. Besonnesch dramatesch ass d'Situatioun fir dem Damien seng Mamm, d'Sinda, déi gewinnt war vu moies 7 bis spéit an d'Nuecht eran fir hir Clienten do ze sinn. Duerfir huet si och elo beim zweete Confinement decidéiert a Richtung Takeaway ze goen. Fir eeler Stammclienten dréit de Joao esouguer all Mëtten d'Iessen zu Fouss bei d'Leit heem. Jo an dann Samsdes Mëttes a Sonndes Mëttes, do maache mer ëmmer eng portugisesch Iessen. An do mécht meng Schwëster meeschtens op Facebook, dann deele mer an da ruffen d'Leit un an dat geet och zimmlech gutt. Och am Restaurant Grill e bësse méi wäit erop op der Esplanade hu se beim zweete Confinement direkt decidéiert an den Takeaway iwwerzegoen an d'Clientèle déi ass trei bliwwen. 25 Joer gutt Déngscht vum Client, dat mécht sech elo bezuelt. Ech kommen all Dag heihin. Jo, muss et gutt si, soss kéim ech net. A mir sinn am Fong hei Stammclient zu zwee a mir kommen méi oft heihinner, sou datt dat am Fong, dat feelt eis elo e bëssen, an de Restaurant kommen. Awer dat gutt Iessen komme mer natierlech ëmmer gär sichen. Dat heescht, Dir hutt dat vun Ufank u gemaach, wou et zou war, oder ass dat elo réischt an der Lescht? Nee, mir hunn dat vun Ufank u gemaach. Mir hunn eis esou organiséiert, datt mer am Fong all Dag iergendeen anere probéieren, iergendeen anere Restaurant hei zu Dikrech auszesichen.

Dat ass hiert Liewen, och wann d'Aiden net ëmmer direkt do sinn an et och soss net wéi gewinnt dréint, obschonn si sech hei wierklech net bekloe kënnen. Hi a dimanche midi ont fait comme la semaine passée ont fait plus 80 personnes, hier j'ai fait quand même une bonne cinquantaine, ja de jours parce que y a la clientèle qui est venue déjà tous les jours manger à midi, les gens plus âgés, dimanche midi j'avais toujours ma maison pleine de gens plus âgés qui est venu tous les jours.

D'Patronne vum Café Meech ass souguer mat op d'Strooss gaang, fir op déi dramatesch Situatioun an hirem Secteur opmierksam ze maachen. Si war och eng vun den éischten, déi sech entscheet huet, an den Takeaway iwwerzegoen, nut fir Suen ze verdéngen, mee als Service um Client. Duerfir offréieren si hei och ewell vegetaresch Menuen. Et ass definitiv ganz schwiereg fir iwwert d'Ronnen ze kommen, jo, well mir einfach Mat dem Iessen villäicht, wann et gutt kënnt, een Drëttel vun eisem normalen Akommens hunn. An dat geet einfach net duer. Dat kann op laang Siicht souwisou net duergoen. Well et ass een jo och nach ëmmer am Gaang den éischten Lockdown am Prinzip ze verkraaften. Well schonn do huet een jo misste Schold maachen a kucken, wéi d'Saache bezuelt ginn. Elo déi zweete Kéier, jo ass et natierlech nach bësse méi batter. Besonnesch staark ass den Drock fir d'Personal ze behalen an ze bezuelen. An der Brasserie feelt hinne virun allem de Revenu vum Gedrénks, dat elo net méi dierf verkaf ginn. Trotzdeem si si am Café Mig elo och higaang fir an der Emgéigend vun Dikrech ze liwweren, einfach fir weider fir d'Clienten do ze sinn, well d'Situatioun ass wierklech keng einfach An dat net nëmme fir si. Also ech ginn schonn dovunner aus, dass vill, vill dobäi sinn, déi net méi opmaachen, déi einfach den Otem net méi hunn, fir et esou laang ze packen. Well wann ech kucken, dass mir säit 25 Joer elo hei sinn, mir hunn jo och an där Zäit eis 25 Joer gefeiert, soen ech elo natierlech net richteg gefeiert, A mir hunn schonn Schwieregkeeten fir derduerch ze kommen, da si bestëmmt aner Betriber dobäi wou et nach méi schlecht geet. D'Zhu Haikang an den Jiang Dangyun aus dem Restaurant Osaka probéieren trotzdeem d'Situatioun éischter vun der positiver Säit ze kucken an et als e Moment vun der Rou ze betruechten, och wann et elo zu finanziellen Abousse kënnt. Ça fait 13 ans je travaille.

Oui, je pense c'est un moment difficile mais c'est donner une autre matière de manière de vie pour moi. Och si hunn eréischt viru kuerzem decidéiert a Richtung Takeaway ze goen, well d'Leit si gedréckt hunn, fir dach erëm opzemaachen. An och well de Betrib nach kann no engem extrem gudde Summer op Reserven zeréckgräifen. Awer de Sputt fir auszehalen, fänkt och elo bei hinnen un ëmmer méi knapp ze ginn.

Grand grand problème, je dis le restaurant c'est ma maison, c'est mon coeur, je le tiens que que dès que possible. Dank enger treier Clientèle, déi hannert hire Betriber steet, lafen d'Geschäfter an der Restauratioun zu Dikrech einegermoosse gutt. An d'Restauranten hirersäits probéieren hire Leit esou wäit wéi méiglech entgéint ze kommen, och wann et hinnen net zum Beschte geet. Also denkt drun, wann der déi nächste Kéier Loscht op eng kleng Ofwiesslung kritt, Déi komplett Lëscht mat de Restauranten, déi liwweren oder Takeaway ubidden, fannt der um Internetsite vun der Gemeng Dikrech. Och wann d'Restaurante weider zou hunn, kënnt der also nach ëmmer vill gutt Leckereien bestellen an domadden och d'Restaurateuren weider ënnerstëtzen. Bei eiser Visite duerch déi Dikrecher Restauranten, do war eis awer besonnesch ee Plat an d'A gesprong, beim Japaner, an dee wollte mer iech elo am Kader vun enger neier Episode vun Dikrech kacht presentéieren.

Je souhaite et bon appétit et je merci beaucoup ici à Diekirch la TV qui visite chez nous je sera très content et je souhaite à tout le monde de bonne santé merci. D'Pandemie huet vill Geschäftsleit am leschte Joer forcéiert kreativ ze ginn. Och am Café Riva hei zu Dikrech hu se sech missen ëmstellen. D'Patronen, déi de Betrib eréischt 2019 iwwerholl haten, Hun duerfir mol kuerzerhand aus dem bekannte Bistro an der Fielser Strooss eng Epicerie gemaach. D'Adélaïde Lemos an den Nono Vieira wollte mat deem neie Café Riva Violin Bar eng ganz perséinlech Ambiance schafen, wou d'Musek am Virdergrond steet. Wéi si de Bistro opgemaach hunn, gouf dofir direkt eng Bün gebaut, op där sech jiddereen, deen Talent huet, musikalesch probéiere kann. An déi, déi nokucken, kënne bei engem Patt an engem gudde Maufel genéissen. Awer d'Pandemie sollt hinnen e Stréch duerch d'Rechnung maachen. Esou gouf relativ séier nieft dem Haaptsall och eng kleng Epicerie ageriicht, déi elo mam zweete Confinement definitiv en place gesat konnt ginn.

Entu. D'Epicerie Café Rive ass also net einfach eng weider Epicerie, mee eng, wou ee speziell Produite fanne kann, Gourmet a Bio, sou d'Devise. A well de Nuno an d'Adelaïde portugisescher Ofstamung sinn, goufe fir den Ufank emol vill portugisesch Produiten erageholl, Konserven, Wäiner, Ginen och, natierlech alles héichwäerteg Wuer, déi sou natierlech ewéi méiglech ass. Dorop hält d'Adelaïde. Si wëll awer elo keng einfach portugisesch Epicerie sinn, hei soll ee vun allem fannen, Sou kann een hei zum Beispill eng amerikanesch Mark vun Zoossen kafen, déi lo vun engem Lëtzebuerger iwwerholl ginn ass. Gebeess aus der Regioun, Kaffi, Téi a villes méi. An dat schéint unzekommen, och wann et iwwerrascht. Il y avait de personnes qui sont passées en vélo, il y avait un qui disait oh, oh il y a un café qui est ouvert, qu'est ce qu'il dit mais regarde, tu ne vois pas que c'est une épicerie?

Dienst, dat gesäit een och schonn bei der Ariichtung, an dem Client nëmme vum Beschten ubidde wëll. Elo natierlech hofft ee fir nom Confinement dann nach een drop ze setzen, wann och rëm Liewen an de Café anzéie kann. On veut quand même voilà apporter ces qualités aux clients qui ils peuvent acheter les goûter à la maison ou alors voilà après quand ça sera. Ouvert au café ne et là voilà il y aura des soirées de de de de dégustation des vins et des produits voilà. Ze hoffen also, dass geschwënn erëm esou Soiréen wéi déi heite kënnen am Café Riva Veilinbar ofgehale ginn. Wéi och schonn 2020 huet de Geschichtsmusée vun Dikrech och dëst Joer erëm Aktivitéite ronderëm Vältesdag geplangt. Wéinst Corona huet dat Ganzt zwar missen no hanne geluecht ginn a konnt och net grad esou lafen ewéi geduecht. Trotzdeem huet d'Woch vun der Léift an der Frëndschaft schlussendlech konnten ofgehale ginn. Dir kënnt Iech sécher nach un eis lescht Emissioun erënneren, wéi mer Iech d'Preparatioune fir d'Workshoppen am Geschichtsmusée zu Dikrech gewisen hunn. Méiglech war dat, well den Naturmusée an den MNHA aus der Stad an d'Super Dreckskëscht hei eng flott Kollaboratioun mam Musée vun Dikrech hunn. Déi Kéier huet wéinst Corona jo alles missen online lafen, awer d'Kanner, déi waren um Enn begeeschtert an hu fläisseg an der Schoul nogelauschtert, An och matgeschafft. Jo, et muss ee soen, datt et extrem gutt ofgelaf ass. Dat heescht, et war gutt preparéiert. Mir kruten d'Videoen am Virfeld zur Verfügung gestallt. Dat heescht, mir haten zwee Videoen, zwee Workshoppen. Deen een, dat war vum Natur Musée ee Spill, wat se eis presentéiert hunn, wat d'Kanner elo nach ëmmer am Klassesall spillen, wat ganz flott ass. An dat zweet, dat war vun der Superdreckskëscht, esou eng Këscht bauen, esou eng Kaddoskëscht selwer hierstellen. Dat ass ganz gutt bei de Kanner ukomm, well et ganz gutt erkläert war. a si alleng eens gi sinn, fir et herno ze maachen. Dat heescht, mir hunn am Fong just de Video gekuckt an d'Kanner konnten herno fräi schaffen an et huet ganz gutt geklappt. Flott Resultater dobäi erauskomm. Donieft sollten d'Kanner awer och nach déi Dikrecher Geschäftsvitrine bewäerten, déi dëst Joer am Kader vun der Woch vun der Léift an der Frëndschaft besonnesch schéin dekoréiert gi waren. Den ESD-Veräin an de Musée haten hinne fir de véierzéngte Februar d'Material dofir zur Verfügung gestallt. A well dat Ganzt esou eng flott Zesummenaarbecht tëscht allen Acteure war, gouf déi virlescht Woch am Schoulhaff vun der Grondschoul dunn eng ganz besonnesch Aktioun ofgehalen, fir déi sech Vertrieder vum Geschichtsmusée, vum Geschäftsverband a vum Veräin Eselen aus der Sauerstad afonnt haten. Si hu ganz flott gebastelt, si hu sech ganz vill gefreet och doriwwer. A fir hinnen elo e klenge Merci ze ginn, hu mir elo eppes matbruet, fir de Klassen auszedeelen. An zwar kruten si e puer léif Kaddoen iwwerreecht, fir d'éischt emol e Poster aus dem Natur Musée zum Thema Edelsteng an dobäi esouguer e richtegen Amethyst. Dat Ganzt och fir ënner anerem op déi flott Ausstellung vum Natur Musée opmierksam ze maachen, déi nach bis de Juni am Gronn an der Stad leeft. Vum ESD-Veräin gouf et dobäi och nach e Buff mat Ieselcher drop. E ganz besonnesche Moment fir dës Kanner aus dem Cycle 3, déi och wéi déi aner den Ament net méi ganz vill Ofwiesslung zum normalen Unterrecht hunn. Well awer wéinst de sanitäre Mesuren net all d'Klasse konnte beienee geruff ginn, krut den Artiofer Gilles Ries symbolesch e Rousequarz iwwerreecht, deen den Dikrecher Geschäftsverband all deenen anere Kanner, déi matgemaach hunn, gestëft huet. De Rousequaarz, deen als staarkt Symbol fir d'Léift gëllt an deem och Heelkräften nogesot ginn, dierft hinnen also fir déi nächst Méint och nach e Stéck Courage matginn. Fir den internationale Fraendag déi lescht Woch hu sech am Kulturhaus zu Dikrech dräi ganz besonnesch Fraen fir eng nei Ausstellung afonnt. Mat ënnerschiddleche Stiler wuel, awer mat där selwechter Power. Fraepower eben. Trio de femmes nennt sech déi nei Expo am Kulturhaus zu Dikrech, déi virun enger gudder Woch hir Dieren opgemaach huet. An dësen Trio ass dee richtegen, fir am Kader vum internationale Fraendag ze bréngen. Dräi staark Fraen, deen hir explosiv Wierker ee richteg gefaangen huelen an net méi lass loossen, an dat trotz ganz ënnerschiddlechen Approchen. D'Eva Fayot zum Beispill, déi aus der Grafik kënnt an an net esou laang hier hir Passioun fir d'Molerei entdeckt huet, léisst sech an enger Aart Trance duerch d'Faarwe guidéieren. Les couleurs c'est vraiment l'élément moteur en fait, c'est ça qui me guide.

Si, déi schonn zënter ville Jore Fraen an allen Altere virun allem portraitéiert, wëll mat hirer Konscht och weisen, dat Fraen hautdesdaags einfach alles kënne sinn, souwuel schwaach wéi och staark. Also Frauen sind einfach, ja einfach toll ne, ich finde Frauen können halt, können vieles, also Frauen wirklich sind Mütter, gebären, mein Beruf, ich bin Frauenärztin, da erlebe ich das jeden Tag ne.

An de Biller vun der Helene Kessler fënnt een trotzdeem ganz vill Inspiratioun aus den drësseger Joren, wéi d'Fraen eréischt ugefaang hunn, sech esou lues a lues z'emanzipéieren an och eng méi gewote Kleedung ze droen. Eng wichteg Zäit an hiren Aen, déi elo hire Pendant am Haut huet, wou Männer esou lues d'Chance kréien, sech méi ëm hir Kanner ze këmmeren. In anderen Strukturen habe ich erlebt, so dass, wenn einer angefangen hat damit, dass sich dann och andere trauen.

D'Innendesignerin, déi eréischt hei zu Lëtzebuerg hir Léift fir Bodypainting entdeckt huet, sollt eigentlech eng Live-Show fir den internationale Fraendag am Kulturhaus realiséieren. Doraus gouf coronabedéngt leider näischt. Mir hätten dann en Tableau opgestallt an ech hätt dësen um Kierper niewendrun weidergemoolt, also eng richteg Bodypainting-Show mat Musek an allem. Awer an dëse schwieregen Zäiten hu mer missten eise Plang änneren. Dofir hunn ech alt e Video matbruecht, wou ee mech bei der Aarbecht als Bodypainterin an Aktioun gesäit, fir einfach mol ze gesinn, wéi et funktionéiert. Duerfir awer hat d'Rasha Savas elo och nach d'Geleeënheet, hir eege Biller matzebréngen an auszestellen. A wee weess, vläicht kann dësen Event jo nach emol nogeholl ginn. D'Biller vun deem staarke Fraentrio sinn op alle Fall nach bis Enn des Mounts am Kulturhaus ze bewonneren. Da leeft jo och nach ëmmer déi grouss Mercedes-Expo am Conservatoire National de Véhicules Historiques. An do wollte mer Iech haut ee méi staatsmännesche Modell aus der Ausstellung virstellen, de sougenannten Adenauer, benannt nom Konrad Adenauer, well ënnert senger Regie dësen Auto als Regierungswon an Däitschland agefouert gouf. Dee Modell, dee mer Iech awer elo weisen, dee war emol Regierungswon a Polen an huet elo de Wee op Lëtzebuerg fonnt. De Guy Muller a säi Mercedes 300 Limousine Cabrio mam Numm Adenauer sinn net wierklech vuneneen ze trennen. Vun 2010 u schonn fiert de passionéierte Mercedes-Fan mat dësem exklusive Won Leit op Hochzäite ronderëm an och mol fir aner besonnesch Geleeënheete wéi am Cortège bei der Feier vum 25. Anniversaire vun de Schengen-Accorden, wou de Guy Müller duerft virfueren. Do hat ech dann déi grouss Éier, wier de Cortège vun den Oldtimer an séischen Auto unzeféieren, mat dann de Ministeren, Dat war e grousse Moment, och fir mech. An et war, wann den Auto eng Séil huet, huet en sech dann och mat Freed erëm u seng éischt Aufgab, u säin éischt Liewe konnen erënneren. An dass en iwwerhaapt nach fiert, grenzt un e Wonner. Nodeem de Limousine Cabrio als Regierungsauto a Polen ausrangéiert war, gouf den Auto nämlech reegelrecht verrotte gelooss. Wéi en däitschen Händler d'Gefier 2000 kaaft huet, huet en deemno esou ausgesinn. Och hien wosst net vill domat unzefänken, bis e puer Joer dono en Tippreferent aus Däitschland dësem prächtege Won erëm a 7 Joer laanger méisamer Aarbecht zu engem zweete Liewe verhollef huet. De Guy Müller huet him dunn den Adenauer virun 10 Joer ofkaaft, wat hie bis haut net bereit. Ganz apaarten Autoen ass ganz rar, gesäit een der net vill an einfach d'Fahrgefill vun den alen Autoen ass net ze vergläiche mat deenen neien. Eleng déi Sietzer déi si mat Fiederkär esou wéi déi al Matrassen déi mer fréier haten, déi si méi confortabel wéi déi nei Autoen. D'Fiederung ass immens gutt, d'Sietzer sinn immens gutt, et ass immens confortabel. Mir si vrun enger Rei Joeren an enger Etapp vun der Côte d'Azur mat deem Auto hei heem komm. Mir waren do net méi midd an net méi ugestrengt wéi mat engem Neie wa mer vun hei an d'Éislek fueren. An et ass wierklech och vum Design vum Auto hier, vum Fuergefill ass et einfach eppes wat een net ka vergläiche mat deenen Neien. Ëmmerhin huet de Guy Muller mëttlerweil dann och schonn eng 37.000 Kilometer mat deem exklusive Modell gemaach, deen nëmmen am Ganze 570 mol gebaut gi war. Fir hie gëtt et näischt méi Schéines, wéi den Adenauer spadséieren ze féieren, am léifste mat Leit dran. Wéi de Woon d'Wierk zu Berlin am Joer 1953 verlooss huet, war seng Spuer verluer gaang. An elo kann hien erëm glänzen, wéi zu senger beschter Zäit. Nach bis de Mee kënnt Dir dat geschichtsträchtegt Stéck am Autosmusée zu Dikrech bewonneren. An domat geet eis Emissioun vun haut op en Enn. Ech wënschen Iech nach weider eng ganz schéin Zäit.